Bono chibesa chie foundation omoaka, iga abwo nakorete ase media takwana police are aripoti ororo. Mwanche omorigereria Obosongo Vibes Network, kaka rero ntoragenda field, nigo tore ase estudio, erinde erio gotegerera amang'ana y'abagusii aria mobwate. Eye neplatform y'ebiina buna ere botambe, kera ekiina giachire emesa yaito nokogetegerera, Korwa abwo, torigie abanto baria bakwanire ase ekiina ekio toteeme komanya obomaene ase bore. Bosongo Vibes teri eplatform y'ebitina, nigo ere eplatform y'okoa abagusii ribaga koeresa amang'ana aria abatungetie buna egesaku ki'omogusii. Kero gwatoreteire eng'ana, nigo ogotweresa, nyarebe nangoserete. Kero gwatweresire twakoeire ribaga, bas korwa abwo torigie na nyarebe nere akwane Korwa abwo, inwe mweka buna abarigereria, you make your own judgments, ekiagera intwe titori ekoti, intwe ntori police, intwe egasi yaito nokobae platform, erinde erio mwakwana eng'ana yaino eri motagete gokwana. Rero ase estudio ntobwate mongwana gete iga, iga andigirie korwa mambia ogontebia kaka nyigwete ng'a stress yanyarire, nkomoboria ninki, ogontebia yaya, Eanty yane nkonsakore ekare chibese. Bono nkomotebia bono egento ogokora igo ogochia estudio toikaranse totegerere omogano oyio korwa abwo torigie eanty eye yao tokoyenyora etwerese ng'a ninki ekegenderete. Mbuya ore omongwana? Eeh mbuya ande. Naki ogorokwa? Omanyete ngorokwa Edward Nyekundi. Yes. Eeh. Nka ng'ai? Nka ere Nyamira. Nyamira araria? Eeh ntobwate Sykimu, na ntobwate na West Mugirango. Okay. Eeh.
Bono ne eskimu gose west mogirango? Eh, eskimu. Eh.
Eh.
Karibu sana ase studio. Chinsa kwang'akera esimi nagoteini inchu toikaranse totegerere eki esiki yao. Korwa abwo torore ng'aki. Tweresa ango omogano. Omogano oyo ndoche nobwate ebinto ebinge sana emesa aa lakini totaragenda ase ebinto ebi. Tweresa ango chaka ango omogano oo ng'aki ng'aki yanyarekanete mpaka bono mogacha goika ase bono mokare korigania ne aunt yao. Eki ndwete naro bi ndwete egasi. Ekero ndwete egasi ngaturumboka gocha gusii. eh, inabwate girlfriend yane yarenge omoiseke. Mm, kai igo tore ababibo.
Togaturumboka nero. Mm. Inabwate egari esiparo. Eh, bono.
Ngacha ekero naigete gusii, Yes. by the way nkarora ng'a ki bono gana abwo ntakere ntware abanto, Mm. tiga ng'ende nakwanie aunty yane because nabwo ekero nagasomire esukuru omwaka oye na omwarimu mbasometie. Mm. Bono omwaka oye narwarete nkarora tiga ng'ende inche komorora, nkagenda yarenge emorogoba. Mhm. Nkaika ororo nkabarora, nkabakwania,

Kambori nore gose Kefore inde.
ee, gose gose nkwayende egasi yaye ntore gokomanya. Iga ekero mochiete mwaye, igo mwachiete komokwania motabwati birengeri, motabwati story Mang'a- ende. ende yonsi pi eye.
Okay.
Tokaenda bono maambia akandangeria ngacha. Ngacha ne spare yane, nkagenda mpaka mwaye. Nkapaka esiko, togasoa nyomba, tokagamba, tokagamba, agansukia kando agantebia mbwate omochando ore iga iga, monyare kong'onya chibese? Irenga, elfu mia mbili hamsini. Nkamotebia mia mbili hamsini bono iga tinkonyaa. Bono iga tinkonyora. Eh, ngasukia edemu yane chionsi nkamotebia baba nchwe esiri nkobwate ase esimi yao ime. Agantebia, timbwati ep- ep- aka- account mbwate. Eh, nkamotebia iko ogate account chiaye bono tiga ndusie account yane nore pi bonsi bono eyao. Agantebia, ase engencho eyao, tiga ngende aye ndusie chiane because aye nobwate plan yokora ki nabwate nyomba ngoacha sunika omwana ase ekero nagorire aye chinde ogende mambia ogore material nabo akwane akwanete nkagenda aunt yane mosubati togachanda ne egari spar tokagenda mpaka equity tokarusia hundred thousand nkachimuki mpaka mwaye nkamotebia bwata hundred echio.

Naende amatuko abere akaera, bakandangeria naende.
Chibesa echio okomoa, Eh. nechiokomokonya Yaya. gose edeni ache Echio ne edeni gokoirania? chiokoirania, Okay.
akore esuguri yairani. Eh, bono ekero andangeria naende, nkagenda bakang'isaransi, na omosubati one bwe- bwe Elfrida, ogokora ecounty. Bakang'eresera abanto egento kera ekero igana igana kera gento togachire kominyokia chibesa chigosoka, nabo togokoa tokomenta kende igo.

Naende ngachaka mwa elifu nane. Bono abwo nkarategera gake pi gose nimbwate nyomba ng'a ase nikwo agacha. Chibesa echi agotebia omotomeri ng'aki agotebetie ogo benefit? Antebetie iga akonyora ase egento ekio are konyora nkong'are chibesa chi nkomenta are igoro. Nkamotebia inche notamentate gose echuananti yane ase omonto bw'amasikani ekiagera nakoa nabo okong'irane Na nabo okong'erera gocha na toiyo. Because imwe omwana oye oyosirete ntwakinete nere abana baye bonsi pi ntokinete na barabwo. Ki tokoenda esukuru ango goika gotosomia, no tokinete na barabwo. Ere na inche omanyete nkaba nkategerera. Bono agacha akansirensa agantebia bono, ntagete ngosoyie egento eke.
After kwamo kwamoeire chibe okay, echi omanyete chionsi ntoto chiaikire ere inga bono? Before ataragosoyia, echi bono? Nkamwabeka chika tiri fifty.
350,000.
thousand. Tarakoiraneria chiria kwamoetamire Tarakoiraneria. mbiri, naende kwamomentire chinde Erio igoro. ogachia ebe 350.
Aha, But bono echi na- nagatomire ne- enamba eng'ao ya season 11. okay.
Bono togachia tokaba tokaba bono aga- agacha agantebia ebinto tososoete toigoro igoro iga okore iga okore iga, ngakora obobe buna antebetie omanyete inche iga. Agagotebia ng'aki twerese.
Agantebia ng'ii, agantebia reta eaccount yago, Ehe. Eh, egento nkere bantebeti ng'a igoro eo noke noke rikire. Egento eke mbagotebe tinkento ki. Igo Bantebeti- akoragereti agoteba bantebeti ntagete ko- ngosoria egento bantebeti gete. ki Kaiser Foundation. Mm. Eh.
Egokora gasi ki? Eh, gose na ebinto mbire oo ase ebinto sa kitambo ebi- ebiria bia abasongo batigete aa. Aha. Kore bakareti bagoeta bakare kore. Kore chibesa bakere chi'okora chi'esete gose ng'aki bakooria bagokora, abakorua babo bange, chibesa chiane enche. Bono ekero Tara achanda- tiga make us understand omongwana Eh? because
Omanyete ai- nonye enchera iga- egento eke is becoming serious anti okorangeirie Eh. torochi kwamoire 350 Eh. kero kende iga oroche nobwate chibesa Eh, ogotebirie efoundation nera eh, Ng'aki okay I want to understand maybe I, maybe no either norikire emeremo gose ngokorora ebiasara. You understand how business works. Mm. Nakweresete ng'a Kaisani Foundation eye ekero kwang'eire chibese ekero nagosoiri iga ekorosia eprofit iga gose egento eke naki tokoonia gose ni ng'aki bono nagotebetie mpaka akagoconvince ogasoa egento eke.

Estofa eye nonya nkanche nayeroche kare but ochiete kare gochia aro. Eeh tindi nkonya aro nayeroche. Chiri chia amafuta. Yaya, estofa tiyarenge eng'ao pi, eeh. Estofa eyio iga tokobeka amache ang'e ase are, ah, are gotania ekara. Bono akanyora ng'a omonto egento eke tikiarenge eka, akamonto onde egento eke bono, naki toko. Naki tokoona.
Basi, bono onye bagokeoni, that means mbakebwate, eh? Onye bagokeoni nabo bakebwate. Eeh, egento bababwate.
Bono chibesa echi okobaa na echiaki, ekiagera mbakebwate already. Bare konte gose ng'aki bare koba kore register gose entaxes gose ninki, Mm. onye etaxes chiabo ti abwo nonye no- no ntagete komanya gochia abwo ng'aki ki are, Mm. bono nkare ase eng'encho na anti yane takong'aina omanyete, Mhm. inkarwa pi anti yane takong'aina rende nabwo bankinie tiba taba inche tiyanyare kong'a kong'aina.

Oite oyio bono oyio mama ominto oyio tari mama ore Paulo chikombiarete. 27,000 Times four. times four. Naende okamomenta 180,000 ye chifomu. Eeh. Bono efomu eye naende agesoma. Bono ng'aki chire four ekiagera nayebweka. Nabo inche buna inche omanyete ne obua enere esato eyemo nebwate embake epass certificate yane, eyemo tebwati. Oyo okorokwa Bon Bonariti Mong'are ma who is this? Bonifenja Mong'are Eh, Magata. oyo ning'o? Oyio bono na omwana bwe sister ere nabwegete obwo na omwana one. Aha, Eeh, aya. Oyo okorokwa Edward Magata Nyakundi. ninche. Aya.

Eyio nere ibanta etigare echester.
Iga efomu ende nere ogoetania eye? Mh? Efomu ende nere orechestete goetania eye? Nere eyio. Ng'aki efomu e- bono epini eye okaregesta, ng'aki kware koyenyora, ng'aki kware koyeegwa, ng'ai yaruete? Mbarobok ko kwaroeee na mbarobok bare gokoregesta, Eh. bagotomera.
Igo ba- bagotomera enamba eye yoka? Eeh. Igo apart from to tosaineti fo yaani I want to ask ng'aki, eform erideti because omanyete onye bagokoregesta gose na epin torochi buna bono okoenda KRA gose eform nere ogoichoria, Eeh oichori. kwarika eriatari yago, kwarika egasi ogokora, kwarika emiaka, kwarika Kera ase egento, okorwa, kera kera egento. egento. Yamanya kogogenereteria epini, Eeh. bono epini eye ere generated igaa, form ende nere gwaichorete gose negento tobagotomerete? Aya,
Eh. omong'ina orang'ereste bare gochorire esimi.

Eh, bono ati bono omoradi oyio ase eng'encho buna ase enchera abasongo bakoira, bakorora ika loan, nati erinde eserekari tebwatire ika taxe, taxes, eh, inche buna ng'ere esire buna inche ngoteba buna ng'ere esire, eh bono.
Please.

Erieta erinde riria eri ng'a oyosoma ng'a. Eria ere. Eri. Secretary Central Bank of Kenya, oyio ning'o? Gose ne Njoroge.
Eri ndieta ki eri? Eri Njoroge eri? Aa eri timanyeti ndieta ki eri. Eh. Nonya esigiri yachio etari yaye na charibu ku Google. Manager of UFFA, eri ndieta ki eri bono ndiri gira? Neka charibu ku Google eyi omotu gose etari sigiri chiaga kuna. Secretary KCB Bank, erieta, nonya ogosoma ebichokoni ebi tata? Ndiyo.

Bono nario bono baimoketie ng'a ng'ina kobatomera chibesa kobatomera gwoka 45,000, 35,000, 100,000, 200,000. Bono inche kechire ngaki chibabwate ng'a chibesa chiane motakong'ana chibesa chiane iga bagachaka amang'ana amange. Ntata oko origereria ebiche iga, inche bwekaine?
Inche bwekaine?
Inche bwekaine inche bwekaine kabisa.

Nani sixty nimbwate chibesa chi'omonto one fifty na nimbwate chibesa chi'omonto chia three hundred. Ng'ea abwo iga echirecho chigotaka gochia abwo iga, mbochire onde ase tosuneka ase natigareti eswimming pool ntakorete niimaretie eswimming pool yango.
Igo chibesa echi echire pocketed with your hand.

So have you ever reached physically gochia esianti yao aende bwoye omobori ng'aki bono what is the explanation? Eki- eki twatemire komobori mpaka buna bono ekero nagokire esimi Mm. tinarenga by the way mbono nachete Mm. nonya mwirire ngokigwa hivi nilikuwa mwili kubwa sana Mm. eh Mm. Nabo bono ekero nachete nagenda mpaka igoro nkagenda ororo Mm. nkanyora na abageni Mm. nkamotiga Mm. riagera rero nasoka gochia ororo Mm. eh Mm. ekero ngoika ororo ebinto akong'ira ase terinyara koigwa. Mm.

Chiamaire pi, Eh. aya.
Oyo okwang'orokia obwate chiombe chinyinge sana? Eeh. Chibesa chiria nacho bakagorete chiombe? Nachichio. Your relatives. Tari inche bweka ndie ariete, Mm. tari inche bweka chi- abwo iga, Mm. kuna monyamekuri more than three million.
Omomaete by name? Yes.
Ah. Eh. Mpaka bono yaekerete ng'a ntagete kononya omogondo omogondo ore mbwate soni kare kore samba mbili. Ata akakusa mocha nipeane pesa yao enyewe, eh, because nonya egasi inche nigo nchiire rundi timbwati mosara.
Pole ndugu. Kwaengagire relatives chiango chiao?
Chiango chiane natemire gokwana but kera omonto agateba inche, timochakerete.
Kang'e namba eye antie, otware namba yaye. Namba yaye nimbwate, tiga nyerore ekeiga nkoyia. One point four million.
Ekee mpaka nche omonyene nanyore ngokunga are.
Nango. Nache abwate gose? Gaki negasi enke nkobwata aro. Verse 7, 31
Nigo torateme. Torateme aye.
Igo noareka bono oyo? Namotige ase gosoka korwa ekero andora ororo ekero andorire agochinchia ekieni. Mh. Eh, bono.
Nekwantebia igoro okwo? Edward.
Edward Magato Nyakundi.
Abwate Edward okona rianarete. Okay.

Naro abarenge nere, Mm. omong'ina oyio nere oibwete amate nabatebia, Nere iga arejeste tu gose? Eh, bono ne- ne- eh, nere obwate info ine because inche nang'anete kebare nere, Mm. nere omanyete estory naye, nonye nabo akwesa estory agote ng'aki arenge.
Okay. Gaka egasi yaito omanyete intwe, intwe is just a platform. Bono twatemire eh, I'm trying to call, gose nabwate esimi, moborie ase are togende gochia ororo, gose atokwanere ase esimi, I'm not getting her, ntanke ki ende eye? Eyio. Eyio ekore 21. Naigwante ebiakorokwa.

Mwana omuto mudori. Yande teba ango. Yande gaki. Bono ekesi nkere akia ngiche ira. Eh. Bono ngoso omanyete inche gaki bono ekero omonto aretire ekesi baria agontebia ng'a rigia nyarebe nyarebe nere nkorigia. Ekesingera ki omongwana korwa kwa Edward. Edward Nyakundi. Bono iga are studio iga iga togenderete korecord estory. Nkomotebia yaya bono onye kwa mention Winfrida bono okong'a enamba amoakere. Tacha konyora estory embeo ache ake kondigia na abasikari ng'a nkware kong'a eright of reply.

Toira abana bagochia esukuru, tabwati gosiria nebinto bionka buna ebi. Bono nchire aachia bono gochia abwo story ero tari koteba ng'a ng'ai yakorerete, inche mpaka ansinyire timanyeti. Aye nkwaruete besa chinde gochia ase bare? Aye, tigenti genti genti. Mwana bono are gochia ekoreti bono agakwama bakaibisa ogata korikwa omorobinto agata komu- komu- komombwatera koboko.

Naende mbarobarire ching'inge. Omwana oyio are oyo- oyo- oyokabe naro omochikari gete gose ne chimilioni gose ne isano, naro ore obwate gose ne- arire gose ne emilioni eyemo na abwo nomwana oyio bono. Naende omosubati onde narorire okorokwa Violet, nere egariire. Abanto baria ne chikoni mani chiarenge, lakini bono omong'ina otwarete obosie. Abanto aba nobamanyete egento ekia ekero ng'ai ere osaba chibesa, ere osaba chibesa, ere osaba chibesa. Bono chibesa chiare koba ekurutigwe eraini yaye. Inche iga are koong'itera buna nde taoni, onsaba namoa koboke bono genda. Omonto namaete erinde riicho natigerete Nyasae, Nyasae nere oraakane koranche Omwana-o-monto. Omong'ina bono gaki nkomonyora, nateemire komoakera esimu tindi komonyora. Ee, oyio tamaeti bakamoaya. Namoakeire ka agontebia ng'a nse echi ntokomonyora, nabo natagete nere nyigwe ng'aki agokwana. Agoteba ng'aki? Agontebia ng'a nse echi ntokomonyora mwaye bono osokire. Ee. Namoakeire esimi kabere. Aa tiga bairane Paki, baikare anse, bakwane Peka Pita, Omong'ina oria amanye ng'a chibesa nabwate chi'omwana oyio, omong'ina oyo nabwate chibesa chi'omwana onde okorokwa Payoreti, omong'ina oria amanye omwancha omwene Pita nabwate chibesa chiane. Aaka nabanyene chibesa, gati onye namang'ana abichire chibesa iga, inche no, inche gose nomanyete inche nomonto okw'omokristo, ninarigia Musa.

Okay, bono timanyeti etogo etogopanga toche tomorigie mambi timanyeti gose ngomorikere emessage.
Message omorikere erio tamonyora, kogenda at least to- to- togende ororo iga tomonyore oywo eh.
Omochiu bwaye ng'a ogotoka ororo. Omogaka bono nyowe na omogaka onde ororo bono iga eh, na omogaka oyo bono tamanyeti kere mokoyaisaranste tu. Ee, tari koimoka bamaete, aye a- abunegete iga iga. Abate omo- omo- omoongwana nare gwanta ime are gotomera chibese, enamba apart from maybe Florence, omonto nare ime are gotomera chibese naende oyonde. Akweroka chief, Eh. basalameke, Okay.
but marieta aye tari aye.
Noo mwakera esimi tokwane nere? Esimi, esimi, esimi nabo okomoakera bono iga, tiang'ontana nokomwakera gose naimokie.

Mm. Ee, Edward iga acha chistudio chiaito, Mm. ocha ko ocha goteba ng'a nabwate estory atagete ebe aired. Eh. Bono rende twamotebia mochando toiyo, media rende neya abanto bonsi, Mm. eh, twamoa eplatform rende bweresire. Lakini ase okweeresa kwaye ototebi ng'a yaya nimbwate banto babere morakwane nabarabwo. Ontebia oyomo Florence, Florence ere namoakire esimu tarabwata. Gose omanyete inche tinko publish story ntaranyora buna bono oche ontebi ng'a nyarebe nankoserete goika nde iri nyarebe oinyigwe ng'a nere ng'aki because that is media. Eeh tinkonyara kobeka story eye side eyemo goika ng'ikere abanto baria bakwanire. nabarabwo bantebie eside yabo ng'a ng'aki ere. Bono Florence nachire komoakera esimi gatato iga tari kobwata namotomera emessage bado tara reply. Bono nayerende ontebie ng'a togoakere esimi agoteba ng'a chibesa nchire abaete. Agoteba ng'a gose nechie mwa mwamotebetie ng'a efoundation chibesa arekobaa momanye komoa eprofit. Bono ntokomoteebia aye, rirorio bono toe enamba nabarabwo toigwe ng'a omanyete omonto nabo agocha aa totebie ebinto biaye. Bono mbuya naye togoika ere naye otwerese ng'a maybe amang'ana aya agoteeba aye noyamanyete naende onye koyamanyete ng'aki are. Ee bono. Bono chibesa chie foundation omoaka.

Enge buna bono oragende polisi aria orike statement, otebe ng'a Rogers nangoserete, gose abasikari goika barigie Rogers bamoborie ng'aki nyarebe nache iga otebe iga na iga na iga ng'aki omogoserete, na intwe na emedia, intwe ntorachie korigia Edward nere ocha, intwe we are in the public domain ye chistori chiaito echire online, Nere ocha bweka baka obisi ontebi ng'a yaya kaka estory nera ntagete to record. Namotebi sawa ikaransa abwo notwerese otwerese otweresa namotebi bono abanto aba gwakwanire egento orakore ekiya igo tokobaa kera esimi ekiagera nabo oratotebi ebinto iga tobeke embeo onyore nebi oborimo.
Esaonda eye neri riabatebete? Eri chi chi document abwate aa chirikire Kaiser gose Kaiser Foundation. Mm, Nyasae Mm. takorwa chibesa gochio. Eyi chimessage abwate agoteba ng'a bono efoundation Ere eye ngatomete, ere ngaenanete echio. agoteba chiaikire chionsi pi ekerau chiake esabu chiaikire 1.4 million.

Aya, ee, koigwa riu natebire. Ee, bono nang'ea goteba nati narenge gwetogia gose gwapi. Inche ekero ebe bansoreti gento eki inche tinamomanyete, Okay. nachete nkamoumera chimeeting eke ang'e kabere, but inche buna narenge busy nasoka nage, nasoka. Lakini agoteba ng'a tobwateti procedure, procedure ki eyio otabwateti?
Procedure, ekero nang'ete kobaboria buya sana ng'aki, chibesa chikoro nakabaete, inwe mwasabe ebesa kera kera engaki kera engaki, Egento eki nkianya koera emiaka ebere emegima? Akabatebia, Yaya, inche ase engencho ntaete amang'ana amange nainwe, inche ng'a chibesera chiria nabayire, inwe motigare mogenderere noyo, na omong'ina oyio buna abwo narete gocha ase more iga abwo iga. Korwa abwo ekero natebete buna ati ng'a chibesa chiane, abwo nabo bang'aete korenda abwo na esetani, ee, bang'ina goteba ngobasarerire ebiasara biabo.

Tokakania omong'ina omogorokia torenge Ruai, inde totobwate chibesa echi rende. Naende ngatebia eeh aunty yane tiga omogondo oye kwansa, omogondo oyio ogatigwa, tochia tikoonigwa. Bono korwa bakire omogondo oyio chibesa chia ekero batanyarete chibesa echio batagete, bono korwa abwo nari nasaritie obogima bwange nabatebia ng'a abande bakarara bono nabere omonto omong'ao, ngabatebia inche ng'a echi nechiane, ndeete amang'ana amaange,

Bono bakanyia koriria omong'ina oyio, bamorera chibesa nere korwa erio. Bamorera chibesa bamotebia inche bono aye genda chunaa abamaete nsabere chibesa chiane nche korwa abwo inche tibwati mang'ana naye. Enywe omanyete konyuoma egasareka entang'ani, eya kabere nagende konyuoma omosike toringa mombua the same same egasareka ivo. Nainche ngateba bono enywe bono ase ekeire, ah yang'isanire, eh bono.
Okaragetiga. Bono nki bono nyomba eye iga ngatigire gochia bono? Agoteba ng'a okweruka omwanacheshi. Nkweruka omwanacheshi? Eh. Ase negasi yane ngokora. Okay. Kenkore egasi yane bono ase ase nonye onye atebe nere nomochibu, tari bo? Eh. But nyimete tata tari mochibu. Eh. Oye eke nkakora obochibu bwaye, ngesena omochibi kifiaki? Eh. Ih.

Gose ande onsi Yeso toramonyore, toikaranse nere tokwane, ere bweka atotebi ng'aki inchu rituko gete, gose inchu mambia, gose inchu rero, intwe nabo tware kogenda toikaranse nere, tomoborie ng'aki amang'ana aya edwua eria agoteba, ng'aki oyamanyete. Eyio nere egasi yaito, kaka intwe ntori aa goetani onde, intwe ntori aa gosariri monto rieta, we are just here to listen, ekero twategereire korwa abo, you know media.